Bonjour, heimat presentéieren ech iech dat Buch E puer Kilo ze vill, Lima Mike, erauskomm beim SNE. Vill Spaass! Hei schwätzt de Clown. Bonjour dir léif Lieser, dir kennt mech jo nach aus deenen anere Bicher. Abee, hei ass nees eng nei Geschicht. Ech hoffen, datt och dës iech gutt gefält. Elo si mir beim Buschtaf K ukomm, an deen heescht am internationale Funkalphabet Kilo. De Mike Klima huet Turnstonn. Hie leeft a schweesst schrecklech. De Sam seet zu him,

Doheem zielt hie sengen Elteren, datt den Turnsall renovéiert géif ginn. Esou brauch hien offiziell net méi mat turnen ze goen a seng Eltere froen och net méi no. Eng Kéier seet hie senger Joffer, hien hätt seng Turnsaache vergiess. Dräimol hätt hie sech de Fouss verstaucht, zweemol hätt hien de Bauch wéi. dann eng Kéier Zännwéi, Kappwéi, eng Kéier kënnt hien ze spéit, eng Kéier erzielt hien, hien hätt seng Turnschlappe vergiess, eng Kéier erzielt hien, seng Kaz wär fortgelaf an hie wär mat de Gedanken net derbäi gewiescht an doduerch hätt hien den Turnsak vergiess, eng aner Kéier, Nujee, et schéngt ze klappen, d'Joffer seet näischt. Der Joffer ass dat allerdéngs net egal. Si schéckt sengen Elteren e Bréif heem, ouni datt de Mike dat gewuer gëtt. Am Bréif steet, Léif Madame an Här Lima, Ech maache mir Gedanken iwwert d'Behuele vun Ärem Mike. Hien huet anscheinend guer keng Loscht méi mat turnen ze goen, dat heescht, Hien erfënnt all Woch aner Geschichten. Dobäi war hien e gudden Turner. Ech wär frou, wann Dir mech kéint uruffen. Dem Mike seng Eltere bekucken sech a ruffen direkt ouni ze zécken der Joffer un. Zesumme mussen si eng Léisung fannen. Ofhuelen oder zouhuelen? Dem Mike säi Behuelen ass duerchaus nozevollzéien. Hien huet sech guer net wuel gefillt, wéi de Sam him gesot huet, hie géif sténken, well hien déck wär an nach ëmmer méi déck géif ginn. De Mike huet. Säit hie 5 Joer al ass eng hormonell Krankheet. Doduerch hëlt hie vill méi schnell u Gewiicht zou. Et huet beim Mike näischt mat ze vill Séissegkeeten iessen ze dinn. Et gi vill Leit, déi sech ongesond ernieren, wéi zum Beispill déi andauernd Chipstut am Grapp hunn oder all Dag Gummibärercher ënnert der Bänk. Eigentlech soll ee jo all Dag 5 Stécker Uebst an oder Geméis iessen. Hei am Buch fannt dir och e puer Lëtzebuerger Spréchwierder. Den Appetit kënnt iwwer dem Iessen. Besser ass besser, sot d'Fra, dunn huet se d'Ham an der Mëllech gekacht. Den Apel fällt net wäit vum Bam, e misst just de Bierg erof rullen. Et soll een sech ëmmer en Apel fir den Duuscht versuergen. Déi dommst Baueren hunn déi déckst Gromperen. Wat de Bauer net kennt, dat frësst en net. Wann der Däiwel hongreg ass, da frësst hie Fléi. Dee gesond ass, soll net kloen. Dee wëllt Hunneg lecken, däerf Beien net fäerten. Iessen an Drénken hält Leif a Séil zesummen. Hunneg op der Zong, Gal op der Long. Den Honger dreift de Wollef aus dem Bësch. Honger ass de beschte Kach, schmaacht et net, et ësst een et dach. Engem Hongregen ass gutt kachen. Dee gären e Maufel hëlt, muss och de Mond opdinn. Vun der Zopp gëtt ee schéin. Et gëtt keng Zopp sou waarm giess, wéi se gekacht gëtt. Mat Speck fänkt ee Mais. Speck a Brout schloen den Honger dout. Vum Faaschte krepéieren d'Honn. Wat ee méi drénkt, wat ee méi duuschtreg gëtt. Wéi am Iessen, sou an der Aarbecht. Hei e kleng Quiz, Wat ass gesond, wat ass ongesond? Eng gutt Fro! Also et ass net alles schlecht wat een ësst, mee wéi gesot alles a Mooss. Wéi ass et weider gaang mam Mike Lima? Hien ass mat sengen Eltere bei eng Ernierungsberoderin a bei eng Kannerdoktesch gaang. Hie krut e genaue Programm matgedeelt, wat fir rang Narungsmëttel am beschte fir hie gëeegent sinn. Hie mécht elo dräi Mol d'Woch Sport. Hien huet elo scho vill ofgeholl an et geet him gutt. Hie fillt sech toppfit. An der Schoul huet d'Joffer mat de Schüler iwwer gesond Ernährung geschwat. Hei gesi mer eng Liewensmëttelpyramid mat deene Saachen, wat een am meeschte respektiv am mannste soll iessen. Iessen an Drénken ass och Pleséier, Liewen. Gefiller, Gléck, Gesellegkeet, Spaass, Kultur, dat ass méi wéi just Kascht fir z'iwwerliewen. Hei am Buch ass och eng Formel iwwer de Body Mass Index mat enger Tabell niewendrun. Hei nach e puer Erklärungen zun den Iesskrankheeten. Liewensmëttel sinn en natierlechen a vitale Bedarf vum Mënsch. Mee wat fir vill Leit Genoss ass, ass fir aner Leit pueren Horror. Magersucht, Binge Eating, Iessbriechsucht, Bulimie. Ech erkläre ganz ganz kuerz wat Magersucht ass. Magersucht dat ass, dat si Leit déi iessen esou wéineg wéi méiglech, heiansdo just zwee Äppel am Dag, a probéieren oft hiren Energieverbrauch duerch Beweegung ze erhéijen. Zousätzlech leiden si un engem verzerrte Kierperbild. Beim Binge Eating leiden déi betraffe Leit reegelméisseg ënner Iessattacken. Si verléieren dobäi vollkommen d'Kontroll iwwer d'Iessverhalen. Si schléngen alles séier a sech eran an herno fillen si sech schlecht. Leit déi ënner Bulimie leiden, Iessbriechsucht, hu meeschtens normal Gewiicht, fäerten awer déck ze ginn. Fir ze verhënneren déck ze ginn, maachen déi betraffe Leit exzessive Sport, huele vill Offuermëttel zou sech a maache Regime. An doduerch kënnt de Kierper an e Mangelzoustand an et kënnt erëm zu Iessattacken. An dann entsteet e schlecht Gewëssen an da ginn si briechen. Wéinst dem Briechen erleit de Kierper awer vill gesondheetlech Schied. Mir iessen oft Uebst a verschiddene Faarwen an dat ass eis mol guer net esou bewosst. Mee wann ee mol iwwerleet, da kuckt een zum Beispill, wäiss Faarf, wat hu mer do? Kréischelen, Litschien, an der rouder Faarf, Hammbier, rout Kréischelen, Äppel, Granatäppel, Waassermelounen, Äerdbier, Acerola, Spackelter. Dann iwwerleet och emol nach, mir hunn dann nach déi orange Faarf, giel, gréng, mof, schwaarz a brong Faarf. Flott ass, wann een zesumme kann op de Maart goen an do lokal akafen. Wou kënnt eis Ernierung hier? Kënnt si vun hei aus dem Land oder aus de Nopeschlänner oder gëtt si ageflunn a kënnt aus méi wäite Länner? Ass si bio oder chemesch traitéiert? Wat iesse mir? Doriwwer ka mol jidderee sech sou seng Gedanke maachen. Ginn et Alternativen zu Fleesch? Jo, natierlech ginn et Alternativen. Wou kënnt Fleesch hier? Fleesch kann een op verschiddene Plazen direkt beim Bauer oder am Supermarché kafen. Wichteg ass, dass ee ka verfolgen, vu wou d'Fleesch hier kënnt. Am beschten ass et natierlech Biofleesch z'iessen. Hei am Buch nach e puer Erklärungen iwwer vegetaresch Iessen, vegan Iessen an iwwer Liewensmëttelzousätz. Hei e puer Menüen ouni Fleesch, déi d'Kanner gär hunn, zum Beispill

Dann hu mer och nach déi verschidde Food Trends wéi Veggie Centric, wou Geméis am Mëttelpunkt a Fleesch oder Fësch als Eewäissliwwerant als Beilag sinn, oder Infinite Food, onbegrenzt Iessen, oder Reuse Food, Wiederverwendung vum Iessen, oder Food Pairing, Iessenspaarung, oder Hybrid Food, gemëschten Iessen. Sensual Food, sënnlech Iesse mat Genoss. Spiritual Food, geeschteg Iessen, tëschent eng Verbindung tëschent Lifestyle a reliéiser Ethik. Oder Clean Eating, proppert Iessen, frësch, onveraarbecht, natierlech Liewensmëttelen, ouni Aromastoffer an Zousazstoffer. Wat och ganz wichteg ass, dass ee seng Daarmflora gesond hält, dat heescht, dass ee gesond Bakterien zou sech hëlt, sou Form vu Probiotiquen, Milchsäurebakterien wéi wäisse Jughurt oder Sauerkraut oder aner Saachen. Hei am Buch ass och eng Erklärung iwwer Fast Food, schnellt Iessen, wat séier preparéiert ass fir de schnelle Konsum, oder och iwwer Slow Food, lues Iessen. Et kann een sech och mol seng Gedanken maachen, wéivill verschidden Zorten Geméis oder Zaloten oder Nëss oder Hülsefriichten oder Gewierzer et iwwerhaapt ginn. Wann een dat Wuert Salz héiert, da kann een och mol iwwerleeën, wéivill Zorten et iwwerhaapt ginn. Hei eng Selektioun, zum Beispill gëtt et

Op den Eeër ass e Stempel drop. Dorauser léisst sech soe vu wou d'Eeër stamen. D'Bezeechnung Null heescht Biohaltung a fräilafend Hénger. D'Bezeechnung Eent heescht Fräilandhaltung. D'Bezeechnung Zwee heescht Buedemhaltung. D'Bezeechnung Dräi heescht Käfeghaltung. Op den Eeër steet och eng Ofkierzung vum Land aus deem d'Eeër kommen. Quizfro, Wéi gesäit een, datt en Ee frësch ass? Et hëlt een ee Bokal mat Waasser, et leet een een Ee dran a wann et ënne bleift, ass et ok. Wann et erop geschwomme kënnt, soll een et net méi onbedéngt iessen. Een Ee däerf och net sténken. Zocker ass séiss a schmaacht gutt. A Moosse genoss ass dat kee Problem. Problematesch gëtt et allerdéngs, wann een es ze vill konsuméiert. Et gi Leit, déi zockerkrank sinn. Déi si bei engem Dokter a Behandlung, deen hinne ganz genau erkläert, wéi, wéini, wat fir eng Quantitéit si däerfen Zocker konsuméieren. Hei och eng Selektioun vun allen Zorte wat et gëtt. A lass beim Opzielen!

Dir hutt jo lo all gutt nogelauschtert, ma dann zielt der lo mol 5 vun deenen op. Denkt drun fir all Dag och genuch ze drénken. Hei am Buch och e puer flott Rezepter, wéi een Äiskaffee mécht, e Smoothie, e Milkshake oder Iced Tea. Hei och e gutt Rezept vun engem Muerte-Nësskuch, deen d'Kanner besonnesch gär hunn. Um Youtube besteet och e Video mam Papagei Oscar, wou hie weist wéi een ee Muerten-Nësskuch mécht. Kuckt Iech deen einfach mol un. Jo, an souguer Tomate-Ketchup kann ee selwer maachen!

Hei eng Oplëschtung vun alle Vitaminnen a firwat datt se wichteg sinn an och wou een se fënnt.

Wat besonnesch wichteg ass, dat ass d'Hygiène, och d'Hygiène doheem. Un eisen Hänn wunnen allerlee Mikroorganismen, wéi Bakterien, Keimer, Viren. A fir dass där schlechter net ze vill an eise Kierper kommen, musse mir op eng gutt Hygiène uecht doen. Quiz, Wéini wäsche mir eis Hänn? Ma mir wäschen eis Hänn, wa mir heem kommen, nodeems mir op d'Toilette waren, wann eis Hänn knaschteg sinn, heiansdo gebrauche mir och eng kleng Biicht dofir, éier mir wëllen eppes iessen, Nodeems mir en Déier geheemelt hunn, nodeems mir an d'Hand genéitzt hunn oder nodeem mir eis d'Nues gebotzt hunn oder virum Schlofegoen, nodeems mir och eis Zänn gebotzt hunn. An hei e puer lëschteg Biller fir dobaussen an dobannen. Eng Fro ass zum Beispill, Wat fir eng Uebstzorte gehéieren zu de Zitrusfriichten? Ass et Apel, Bier, Banann, Pompelmuuss, Grapefruit, Äerdbier, Orange, Mandarinn oder Zitroun? Dann iwwerleet emol gutt a da kënnt der d'Buch ëmdréien an do hutt der dann d'Äntwert stoen. Wat fir e Geméis ass e Wantergeméis? Ass et eng Muert oder Zalot oder Kabes oder eng Tomat? Jo richteg et ass de Kaabos. Voilà et sinn nach puer Spiller do dran am Buch zum Beispill kann een e puer Stécker Uebst a Geméis an eng a Stécker schneiden an an eng Schossel leeën an dann engem Kand d'Ae verbannen mat engem Schal An da muss hatt schmaachen, wat et ass. A fir all richteg Äntwert kritt et ee Punkt. An deen, deen déi meeschte Punkten huet, huet da gewonnen a kritt ee klenge Cadeau. Hei nach e weidert Spill, Stell e puer Glieser dohin, an dat eent schëtts du Waasser, an dat anert Mëllech an dat anert Kaffi an an dat anert Téi an dat anert nach Limonad an dann nach an een anert Zopp oder wat dir grad esou afällt an da verbënns de engem Kand d'An mat engem Schal a looss et roden wat an all Glas ass. Deen deen am meeschte richteg Gedrénkser geroden huet, huet gewonnen. An hei ee ganz flott Quiz iwwert de Sport, an zwar gi verschidde Sportaarte gesicht. Ganz, ganz flott! Hei sinn eng Rei Sportaarten, an déi kann een dann dem Alphabet no setzen. Dat ass och ganz interessant, an do kann een och nach Saachen derbäi erfannen. Iwwerlee mol, wéi kann ee sech dann entspanen? Sech an d'Bett leeën, sech an e Schaukelstull setzen, op enger Wiss relax leien, e Buch liesen, eppes bastelen, eppes molen, telefonéieren, an de Bësch spadséiere goen, Am Gaart schaffen, Blumme plécken an esou weider Fir deen ee bedeit et roueg ze ginn, fir deen anere bedeit et eppes mat sengen Hänn ze maachen. Wat ass et fir Iech? Hei fannt Dir och eng Rei vu wichtegen Adressen.

Hei ass dann nach e Resumé vun alle Bicher, déi bis elo bei LuxArt erauskomm sinn. An et ass eent och op Franséisch an op Englesch, dat heescht Mesdames et Foxtrot, de Staat Lëtzebuerg. Hei kënnt der dat dann alles noliesen.